Wëllent bei Dikrech TV. Haut vum Opening vun der neier Dikrecher Plage an och dës zweet Editioun konnt nees mat groussem Succès lancéiert ginn.

Wat sech ëm d'Conceptioun vun der Plage hei këmmert, d'Lynn, du an d'Jenny, dir hutt elo scho fir d'zweete Kéier hei de ganzen Opbau gestemmt. Ass et entretemps e bësse Business as usual oder gëtt, ass et awer ëmmer erëm en neien Defi? Et ass schonn ëmmer erëm en neien Defi. Also och wa mer Gott sei Dank scho vill vum leschte Joer haten, wat mer dëst Joer erëm konnte benotzen, wéi dat ganzt Material, wat mer vun de Schräiner gemaach kruten, Ass dëst Joer och bëssen eppes awer erëm derbäi komm. An jo, den Challenge ass awer och ëmmer déi ganz Aschreiwung geréieren, nei Aktivitéite fannen, d'Studenten encadréieren. Dach, et war schonn awer erëm e ganz flotten Challenge och dëst Joer. D'lescht Joer, dat war natierlech immens gutt ukomm. Trotzdeem hutt Dir Iech dëst Joer awer nei ze iwwerluechten. Jo, e puer Saachen, déi lescht Joer gutt funktionéiert hunn, hu mer weidergemaach, natierlech wéi d'Cocktail-Workshoppen. De Closing Brunch d'lescht Joer huet awer och richteg gutt gezunn an du hu mer geduecht, ok, da maache mer elo einfach zwee nei Eventer do draus, an zwar Yoga an Brunch Eventer, wou d'Leit sech kënnen entweder fir de Yoga oder de Brunch oder och béides aschreiwen. An dat huet mega gutt gezunn, well d'Leit si hunn sech en masse ageschriwwen a mir sinn och schonn quasi komplett op deenen zwee Datumer. Wat sinn dann elo déi Saachen, déi een op kee Fall verpasse sollt? Wat sollen d'Leit sech schonn elo onbedéngt notéieren? Op alle Fall nächst Joer fréi genuch aschreiwen, well wéi gesot d'Plaze si limitéiert. Den Paddle ass och nach eng Neiegkeet wou ech denken dass ganz vill Leit do Gefalen dru fannen well et eppes ganz Neies ass wat vill Leit vläicht nach net getest hunn. Dat heescht zéckt net do laanscht ze kommen a virun allem d'nächst Joer dat och auszestetzen well ville Leit gefält et déi vläicht virdru bëssen Angscht haten sech do runzetrauen. Super, ma den ganzen Programm, alles wat hei leeft wäerte mer natierlech am Detail suivéieren. An dann an eiser September-Emissioun bréngen, wou d'Lynn dann och wäert presentéieren, eng Nouveautéit. Ech wäert natierlech weider och virun allem hannert der Kamera, awer och sécher nach déi eng oder aner Kéier virun der Kamera aktiv sinn. Ech wënschen dir op alle Fall schonn elo

De Virowend vun Nationalfeierdag ass genee esou e freedegt Evenement wéi d'Plage. Dat grousst Volleksfest ass dat lescht Joer jo och gepimpt ginn, nei Deko, nei Droneshow. Dëst Joer allerdéngs gouf nach emol een drop gesat mat enger ganz spezieller Show. A Musek déi sou richteg gerappt huet.
Lass gaangen ass et um Volleksfest um Virowend vun National Feierdag, och dëst Joer erëm mat engem ganze Park aus hëlzene Spiller. Grouss a Kleng sinn hei op hir Käschte komm a konnte sech bei ofwiesslungsräiche Statiounen auspoweren An och alt mol rem an d'Kandheet zeréck versat fillen. Wéi d'Kanner hei kënne spille kommen. Et ass ëmmer flott, dass dat hei ass, well do gesitt och, et kommen Elteren an ech mengen d'Elteren hunn heiansdo méi Spaass wéi d'Kanner. Da si mer rem kannerech, wéi mer waren. Wéi Spill gefält der da bis elo am beschten hei? Dat doten.
Dat doten? Wat muss de dann do maachen? Kanns de eis dat erklären? Ech kann do zéien a wann a wann een et opfänkt, dann kritt ee Punkten a wann een net kritt, dann huet een null.
Meng Mamma krut der, ech weess net wéivill, mee ech krut der
véier.
Fir Erfrëschung an de klengen Honger hunn eis lokal Clibb mat Iessen a Gedrénks gesuergt. Wéinst den héijen Temperaturen deen Dag huet d'Gemeng de Leit via d'Clibb gratis Waasser zur Verfügung gestallt, wat ganz gutt bei de Leit ukomm ass. Gëtt lo massiv vill Waasser ugedronk. Et ass eng super Déngens gewiescht vun der Gemeng, fir d'Waasser gratis ze maachen. A mee et gëtt awer Béier gedronk, dat schmaacht elo ganz gutt.
Fir d'Coverband Jukebox war et dunn eng Première zu Dikrech op der Kluuster ze spillen. Mat engem gutt gefëllte Repertoire u bekannte Lidder hu si fir gutt Stëmmung an Entertainment gesuergt. Et ass eng Iwwerfreed mat Jukebox kënnen zu Dikrech spille fir de Virowend vum nationale Feierdag. Mir sinn, mir sinn Ëlwenter allen dräi, dat heescht esou am Norden spille mer net oft a mir ginn oft gefrot fir an Caféen an esou an dat hei ass wierklech e groussen Evenement.

Fir Partystëmmung huet den DJ Double J op enger ganz neier Bün virum schéi beliichte Geriicht gesuergt. D'Virfreed op déi nei Droneshow ass elo grouss an effektiv huet d'Gemeng sech zesumme mam Organist Maurice Clement fir dëst Joer eppes ganz Spezielles afale gelooss. Bon, mir hunn eis dat, mengen ech, am Team ausgeduecht vum City Event Management. Hu mer geduecht, komm mir erfannen emol eppes Neits, wéi ëmmer nëmmen einfach Biller weisen. Komm mir maachen eng speziell Musek dobäi an dann awer och eng flott Kannergeschicht, déi et scho ginn ass an déi mer e bëssen ëmgeschriwwen hunn, vereinfacht hunn. An ech muss soen, et war wierklech eng super Experienz fir mech, fir dat doten ze schwätzen an och elo fir et hei ze héieren. Dat war awer schonn e bëssen emotional. E klengen Extrait vun der Droneshow weise mir iech elo hei. Ganz gäre kënnt dir iech déi ganz Show awer och op eisem Infokanal oder op der Post oder der Eltrona ukucken. Viru méi wéi 750 Joer krut Dikrech säi Fräiheetsbréif. Handwierker hu sech vun do un néiergelooss an Handel bedriwwen. Sou ass aus enger klenger Uertschaft eng richteg Stad entstanen. D'Begeeschterung bei de Spectateure war grouss. Gefreet huet sou munche sech iwwert e bëssen dickreger Geschicht. Mir huet et gefall dass et net einfach éint eng Biller waren, mee et war wierklech Biller déi eng Geschicht gemaach hunn. Dat ass genau dat. Jo, an net einfach just éint eng Biller déi bëssen zu Dikrech passen, sou eng Kal Béier, eng Kal Iesel, mee Dat hat eng Geschicht erzielt an dat hat mir éintwéi einfach gefall.
Och de Moien drop, um Dag vun Nationalfeierdag selwer, war wéi ëmmer volle Programm ugesot. Nom Te Deum huet sech den traditionelle Cortège um Bottermaart opgestallt a sech duerch d'Dikreger Stroosse Richtung Klooster gemaach. No der Usprooch vum éischte Schäffe Josy Lopes huet de Gemengerot dunn op e gemeinsamen Aperitif mat musikalescher Begleedung vum Orchester Resch Marco ageluede. Am permanenten Dialog wäerte mir och weider schaffen, fir eis Stad an eis Bierger resilient ze maachen fir d'Defie vun der Zukunft. Ech wëll Iech alleguer vu ganzem Häerze Merci soen fir Äert Engagement, Äert Vertrauen a fir dee staarken Zesummenhalt, deen eis hei zu Dikrech zesummen ervirubréngt. Ech wënschen Iech alleguer a mengem perséinlechen Numm, am Numm vun eisem Buergermeeschter, am Numm vum Schäffen a Gemengerot ee schéinen Nationalfeierdag a vill flott Momenter mat Äre Léifsten. Vive de Grand-Duc! Vive Lëtzebuerg! a vive Dikrech! Den Éierewäin um Nationalfeierdag ass fir all d'Invitéen an d'Dikrecher Awunner ëmmer ee geleeëne Moment fir zesummen ze kommen, op eist Land, eis Stad an eisen Zesummenhalt unzestoussen an natierlech einfach ee flotte Moment mateneen ze verbréngen.
Da lauschtert een awer zwee, dräi Mol eis Nationalhymn an et seet ee sech, komm, mir sinn net fir näischt hierner komm, wou mer elo sinn an och, dass ee méi oder manner stolz Lëtzebuerger ze sinn. Mee hei ass awer ee Moment, wou ee sech awer seet, denkt een un d'Pappen, un d'Leit, déi virdru waren. Et ass awer een Evenement, dee wichteg ass och fir eis alleguer. Et ass richteg, begéinen ëmmer erëm Leit, déi ee vläicht e ganzt Joer net gesinn huet, an da gesäit ee se hei erëm erëm. Dat ass scho flott.
Déi ganz Droneshow kënnt der iwwregens vun dësem Samschdeg un op eisem Tëleeskanal kucken, direkt no der neier Emissioun. E puer Deeg virun Nationalfeierdag, do gëtt et awer och munches ze gesinn zu Dikrech. Den Dag vun der grousser Militärparad op der Kluuster ass ëmmer e ganz erhiewende Moment, deen natierlech och vill Virbëzzeger unzitt.
Fir déi traditionell Dikreger Militärparad maache sech d'Ekippen an d'Gefierer vum Härebierg op de Wee an de Stadkär. Um 17 Juni hunn d'Vertrieder vun der Arméi, de lokalen Autoritéiten an Administratiounen an d'Nationalpolitiker sech dëst Joer Rendez-vous op der Klooster ginn. Um Nationalfeierdag gëtt eist Land an eise Grand-Duc gefeiert. D'Militärparad zu Dikrech ass dobäi net nëmmen eng sougesoote Generalprouf fir de grousse Cortège an der Stad um Nationalfeierdag selwer, mee och de Moment fir d'Verdeedegungsministesch Yuriko Backes der Arméi an hirer Usproch Merci ze soe fir hiren Déngscht. Haut feieren an éieren mir Iech an Ärem Déngscht fir Land a Leit. Dir sidd de Pilier vun eiser Sécherheet a vun eiser Defense. Dir hutt eng grouss Verantwortung a mat Bléck op d'Erausfuerderunge wäert déi Verantwortung och weider wuessen. Merci fir Är Bereetschaft, fir Äert Engagement an dat all Dag. E wichtegen a feste Bestanddeel vum traditiounsräichen Oflaf ass dobäi och d'Remise vun den Auszeechnungen un d'Membere vun der Arméi, déi esou fir hiren Engagement geéiert ginn. Net nëmme fir si ass dëst een emotiounsräiche Moment, eng sécherlech ganz besonnesch Militärparad war et och fir de Chef d'État-Major vun der Arméi, dem Generol Steve Thull. No bal 40 Joer bäi der Arméi, dovunner déi lescht sechs un hirer Spëtzt, ass dëst déi lescht offiziell, bevir et an d'wuelverdéngte Pensioun geet. Ech denken hei op der Cluse, dat ass ëmmer e ganz emotionelle Moment. A menger ganzer Karriär wäert ech eng 30 Mol hei gewiescht sinn. Wann een dann hei op der Cluster Parade mécht, ass dat ëmmer mat e ganze Koup Emotioune verbonnen. Nieft ville bekannte Gesiichter a sou munch Uniform gesäit een haut och ganz vill méi kleng Virwëtzeger. Mat hire passenden Accessoiren a Fändele feiere si mat grousser Freed der impressionanter Parade an de Ween vun der Arméi entgéint. An du hues däin Hutt selwer gebastelt, ne? Jo.
Huet dat Spaass gemaach? Jo.
Mir si mat der Klass aus dem Précoce vun Dikrech hei a mir huelen all Joer halt hei drunner deel, well dat ass ëmmer e flott Evenement fir d'Kanner. Mee net nëmmen Dikrecher Leit a Kanner hunn hire Wee op d'Militärparad fonnt. Och dës préscolaire Klass vum Carmen ass extra vu Wolz ugereest an huet e schéine Moien hei zu Dikrech verbruecht.

mussen ofgesot ginn.
De 27 Juni 2026 wäert deene meeschte vun eis a kenger gudder Erënnerung bleiwen. Hëtzt ass schéin, awer ze vill Hëtzt éischter eng Qual. An deem Sënn war keen sou richteg traureg, dass den Eselsfestival wéinst den Temperaturen ouni Eselsfest ofgehale gouf. Jo et ass net schlëmm dass eben d'Fest net weider gaangen ass am Park well et ass einfach ze waarm. Dir gesitt jo ech leiden hei also et ass net schlëmm. D'nächst Joer ass vläicht besser an da méi erfrëschend. Komm mir gi mol kucken. Mat der Enkelin Selena huet d'Patricia trotzdeem eng Ronn op der Sich nom klengen Ieselchen duerch déi Dikrecher Geschäftswelt gemaach. D'Geschäftsleit, déi haten den Ieselsrallye vun der Gemeng trotz Hëtzt nëmmen allze gär matgemaach. Och ouni Fest.
D'lescht Joer war den Eselsfestival eigentlech e groussen Erfolleg. Mir haten immens vill Leit, déi beim Rallye matgemaach hu, vill Kanner an de Buttiker, déi gesicht hunn, Et war vill lass, et war ganz flott an do hu mer geduecht, ma dëst Joer maache mer nach eng Kéier mat. Dit letzt Joer war dat ganz flott, well och Ieselsfest am Park war an d'Kanner hunn dat flott fonnt fir hei matzemaachen an duerch d'Geschäfter ze goen, fir Stempelen ze sammelen. Dat ass èmmer esou, mir participéieren èmmer gären fir den Rallye ze maachen. Deso Joer musse mer awer soen, et ass e bësse waarm dobaussen, da sinn awer net vill Kanner, mee mir hunn awer e puer Kanner kritt an dat ass ëmmer, ëmmer gutt. Natierlech war den Undrang net immens. Ouni Eeselsfest ginn et natierlech manner Kanner an der Stad, déi kënne matmaachen, awer et huet stattfonnt an déi, déi sech erausgewot hunn, goufen och räichlech belount.
Wie seng Stempelkaart um Enn gutt voll hat, dee krut nämlech e Bong mat flotte Präisser, déi d'Geschäfter an Dikrech gesponsert haten. A fir d'Eltere gouf et egal wéi jo och vill Reduktioune beim Stroossemaart, sou dass um Enn vum Dag, Dach jiddereen zefridde war.
Bei Al Dikkrich iwwerdeems, do war alles zimlech beim Ale bliwwen. Un e Fest, dat funktionéiert, soll ee jo bekanntlech net fréckele goen. Eng kleng Nouveautéit gouf et trotzdeem.
Al Dikrich, dat ass fir déi meeschte Leit Feierlaun ouni Enn. Al Dikrich fänkt am Fong awer ganz roueg un, den zweeten Donneschdeg vum Mount Juli, mat dem Vernissage vun der Summerpalett am Kulturhaus, déi sech besonnesch un d'Konschtliebhaber adresséiert. Och déi, déi ausstellen, sinn ëmmer nees frou, Deel vun dësem bedeitende Moment ze sinn. C'est important de se montrer, de faire partie d'un groupe et d'être avec d'autres artistes. Il y a des techniques différentes, des sujets différents et c'est toujours enrichissant et point de vue contact, point de vue peinture, il faut sortir de chez soi et rencontrer des gens. De Konschtveräin La Palette ass e ganz villsäitegen, mat vill verschiddenen Artisten an och Genren. Duerfir garantéiert Dir hei den Expo och ëmmer nees ville Leit ze gefalen. Den Undrang ass deementspriechend grouss. Natierlech kommen der och vill, well et duerno wéinst Al Dikkrich och nach e Concert an der Aler Kierch niewendu gëtt. Dat war déi Kéier e wierklech exzeptionelle Genoss. Am Kader vum 175. Gebuertsdag hat nämlech de Sängerbond d'Éier hei opzetrieden an huet duerfir mat engem Lëtzebuerger Lidderowend beim Publikum,

Dat en vue vun dem neien Dikricher Piwi-Wäin mat dem Bio Triple Plus Label, dee si wëlle spéitstens d'nächst Joer zerwéieren. Mir hunn haut profitéiert, am Virfeld wou dat nächst Joer den éischte Wäi kënnt, fir d'Leit un deen neien Numm Piwi ze gewinnen. An dofir hu mer eng Joint Venture gemaach mat engem Wënzer vun der Musel, dee schonn à la fois Bio mécht an awer och Piwi. An dofir wollte mer d'Leit hei astëmmen. Ob den neie Wäin dëst op den Zou kënnt, well kee weess, wat Piwi ass. An dofir hu mer gemengt, et wier gutt, datt mer d'Leit en ze schmaache ginn, datt se och wëssen, vu wat se schwätzen, wa se gefrot ginn. De fréiere Chef vum Office national du remembrement hat schonn ëmmer den Dram, Wäin unzebauen. Mam Pilotprojet Diwäin konnt hien deen elo zu Dikrech ëmsetzen an huet duerfir och e professionelle Wënzer mat an den Asaz geholl, Dee soll hëllefen den Dikrecher Wäin, deen Dikrech zur éischter Béier a Wäistad am Land mécht, zu dem Beschten ze maachen. De Wënzer selwer ass zouversiichtlech, dass de Produit wäert geléngen. Et ass ganz einfach, ech schwätze vill vu Klimaerwäermung an dat hält mech keen Halt zu Lëtzebuerg. A mir kënne soen, Lëtzebuerg, eng net méi schwäibar Regioun, ass gagnant momentan an dofir gi sou Saachen och méi méiglech. Zu Dikrech Wäin unzeplanzen? Bah, ech mengen, et muss ee raisonnabel bleiwen. Jo, ok. Et huet kee Wäert, datt mir hei probéieren, eppes mat Sangiovese ze maachen. Kritt mer net zeideg, nee. Mä déi Saachen, wat am Elsass geet, wat an der Bourgogne geet, geet och haut zu Lëtzebuerg. Um Enn ass et allerdéngs de Public, dee jugéiert. De Gesiichter vun der éischter Renconter mat de Piwi-Drauwenzorten no ze urteelen, schéngt dee schonn emol iwwerzeegt. Voilà! Al Dikrich ass awer réischt offiziell lancéiert nom Cortège mat de Brautkopple vum Kolléisch bis an de Stadzentrum. Dann, wann de Buergermeeschter vun Dikrech de Schlëssel vun der Stad un de President vun den Amis du Vieux Dikkirch iwwerreecht, déi duerno d'Soen am ale Stadkär hunn. De President vun Al Dikrich ass séileg, net nëmme wéinst dem Schlëssel. Dikrich ass an deem Sënn eenzegaarteg. Mir hunn dat Fest hei, wou wierklech dat ganzt Duerf op de Been ass, a wou d'Veräiner mathëllefen. Mir hunn elo e klenge Sondage gemaach, 350 Leit, 350 Fräiwëlleger sinn hannert der aler Kierch, fir do ze hëllefen. Dat sinn enorm vill Leit an déi droen och dozou bäi, datt d'Identitéit méi grouss gëtt, datt d'Identitéit an de Veräiner méi grouss gëtt. An datt Dikrech vläicht nach eng aner Stad ass wéi ganz vill aner Plazen hei am Land, déi e bëssen awer hir Wuerzelen verluer hunn. Eppes wat natierlech och den Dikrecher Buergermeeschter freet, deen hinnen all e grousse Merci seet, de Veräiner, grad wéi dem Comité vun Al Dikrech an natierlech och de Servicer vun der Gemeng, déi all Joer hëllefen, datt dëst Fest och haut nach ëmmer zu engem vun de beléiftsten am Land zielt. Souguer véier Kolleegen aus Holland komme schonn zanter 30 Joer Joer fir Joer nees dowéinst op Dikrech. It's changing every year a bit and we love to see the changes as well and every time we leave here we say yeah of course we come back the next year because every year it's a big party and just the fact that we come here every year together makes it worthwhile so we keep on coming for the next 40 years as well. You have been here, right? Old Dikrech. Hinnen hei dierft et dëst Joer beim Optakt allerdéngs am beschte gefall hunn. D'Louise Goergen an de Jean Ersfeld sinn ewell 70 Joer bestuet, hunn also Platin-Hochzäit gefeiert. Duerfir goufe se elo scho fir d'drëtte Kéier zu Aal-Dikrech beim Optakt geéiert. Och dat ass de Verdéngscht vun den Amis du Vieux Dikrech, datt si mat hirem Fest alljore Stéck Dikrecher Identitéit festhalen. a weiderliewe loossen.
Dikrech ass einfach déi Plaz fir ze feieren. D'Nopeschfest gehéiert dobäi zwar net zu de populäerste Fester, awer déi Stroossen, déi matmaachen, si begeeschtert bei der Saach a loossen hiert klengt Quartiersfest dach zu engem memorabelen Event ginn. Ee Fest zu Dikrech Gierft sech dobäi e bësse vun deenen aneren of.
D'Rue Glesener zu Dikrech ass eng roueg Strooss, wou een net vill Leit gesäit. Zanter den nonzeger Joren awer versammele si sech eemol am Joer fir e Grillfest, neierdéngs an der Vizerei. Dëst Joer war et och hei schéi waarm. Jo ma firwat deen Hutt? Jo dat ass einfach well et waarm ass an Cochon Nu ass natierlech e bëssen Traditioun. Dann doen mer deen alt un an en huet de Virdeel e saugt bei deem Wieder relativ vill Fiichtegkeet op an et kann een en ausmaachen a kal erëm op de Kapp. Dat ass ganz wichteg, dat ass eng ganz gutt Saach. Geck an den Eck, D'Summerfest vun der Rue Glesener ass einfach e Must op dee kee wëll verzichten. Bei eis ass et net esou richteg een Nopeschfest. Et ass éischter ee Stroossefest, well u sech dat Stroossefest schonn entstan ass, ier iwwerhaapt an der Europäescher Unioun oder mat vun engem Nopeschfest geschwat ginn ass. Dass dann den Här David huet dat deemools an d'Liewe geruff, aus deem ganz einfache Grond sinn ëmmer méi Leit hei an d'Strooss wunne komm, an d'Glesener Strooss, a fir datt d'Leit sech solle kenneléieren an a Kontakt kommen natierlech. Et ass net ëmmer jiddwereen, dee matmécht, mee déi meescht Lät sinn awer ëmmer do an et ass schonn eng Traditioun, déi iwwer Jaren a Jaren weiderleeft. Ënner de Gäscht och de Pierre David, deen an de fofzeger Joren an der Strooss opgewuess war an elo no 10 Joer Paus nees hei wunnt. Säi Papp hat d'Fest an der Zäit an d'Liewe geruff. Hie fënnt et nach ëmmer schéin. An der Woch jitt déi jonk Leit déi schaffen, se hunn all hir Beschäftegungen an dann hei begéint een all Mënsch an kann ee mat all Mënsch schwätzen. Wat och flott ass, datt déi d'Leit bréngen fir d'Entrée oder den Dessert bréngen eppes mat an da kënnt een an d'Gespréich, a wéi hues de dat hei gemaach a wéi hues de dat do gemaach a mat deem Geschéck léiert een eppes bäi all Kéier. Eng flott Ambiance op alle Fall. Allgemeng wëll keen op dëst Fest verzichten, och déi Jonk net, déi hei scho vu Kand un hi kommen. Et ass schéin rëm d'Leit ze gesinn, hei sozialiséieren. Ech gesinn d'Leit jo net esou oft, elo mat der Schoul, mam Stress, mam Léieren ass bësse méi schwéier virun d'Dier ze kommen, awer dann um Stroossefest gesäit een ëmmer jiddereen, gëtt een och ëmmer gefrot. Ah wee bass du dann? Ech erkennen dech net méi, bass du méi al ginn? Ech erënnere mech nach wou s du sou waars. Mee jo, dofir et ass zimmlech schéin a flott an ëmmer zesummen z'iessen ass och.
Jo also et ass d'ganz Noperschaft hei an och d'Famill, also mäi Papp, meng Mamm, meng Schwëster, menger Schwëster säi Frënd, jiddwereen ass hei an ech fannen et ass einfach schéin, datt ee sech all Joer hei hei erëmgesäit an datt een e bëssen Zäit mat den Nopere verbréngt. Hëlleft och sech besser kennen ze léieren an ech fannen dat ass eng flott Saach, well dat ass net méi iwwerall wou esou Saachen organiséiert ginn an et sinn op ville Plazen wou d'Leit hir Nopere mol net kennen an hei ass dat awer ëmmer eng ganz tiptop Saach. De Paul Keltesch an de Benoît Brosch halen dëst agreabelt Fest um Rullen. Beim Nopeschfest vun der Rue Glesener geet et wuel drëm sech ze begéinen, awer net nëmmen. Well mir hu verschidden Verschidden, net elo, ech kann net soen Problemer, déi geléist ginn, mee et ass einfach d'Zesummenaarbecht tëschent den, tëschent den Awunner aus, an der Strooss, dat dréit schonn derzou bäi, datt mol deen een deem aner seng Klengegkeeten, Drecksbagger asetzt, d'Bréifboîte eidel mécht. A sou Saachen, dat ass schonn eppes, wat mer awer hei duerch d'Stroossefaarst och probéieren ze promouvéieren.
De Sängerband feiert schonn zanter dem leschten November 175. Gebuertsdag. Dag ëmmer erëm kann een deen äerdegen ale Veräin mat neien Aktivitéiten entdecken. No der grousser Sängerbond-Expo am Kulturhaus war et zum Enn vum Mount Juni och e grousse Gesangsdag op der Beschplaz an an der Aler Kierch, bei deem jiddereen duerft matmaachen.

Säit kennen, wou een en normalerweis net géif vermudden, an dat ass, gëtt et natierlech am individuelle Gesank grad esou gutt wéi am Chouergesank. An deem heite Fall handelt et sech em e Circle Song Atelier. Do gëtt einfach drop lass improviséiert, ouni Text a Partitur, mam Zil eenzegaarteg musikalesch Wierker ze schafen. Jidderee muss eng Plaz am Cercle fannen, sech opmaachen, sangen, kreéieren an esou op eng ganz spontan Manéier Musek maachen.

Enn Juni gouf zu Dikrech och den nationale Liichtathletik-Jugendchampionnat ofgehalen. Ganzer zwee Deeg sollt hei um Stadion an der Rue Merten ëm d'Wett gelaf, gesprong a geheit ginn. Um Enn war et wéinst der Hëtzt just een Dag an och op deem engen Dag nach ëmmer vill ze vill waarm. Den Engagement vun den Jonken huet dorënner awer net gelidden.
Et ass hinnen hei net unzegesinn, dass et dobausse gutt 30 Grad sinn. Manner waarm wéi um Dag virdrun, wou d'Temperatur bei bal 40 Grad louch a wou de Championnat eigentlech scho sollt ufänken. Mee speziell Konditioune verlaangen ebe speziell Mesuren an déi goufen an der Woch virum Championnat ëmmer nees adaptéiert. Déi éischt Aktioun, déi mer geholl hunn, hu mer. Den Horaire g'ännert, well et war virgesinn vun zwou bis sechs ze maachen, du si mer mol direkt vu véier op siwen, hallwer aacht gaangen. Déi zweet Aktioun war, wou du nach erausgestallt huet, dass de Samsden awer wierklech immens waarm géif ginn, hu mer de ganze Programm op moies verluecht. An dunn ass schlussendlech den Donneschden awer decidéiert ginn, dass dann och moies dann awer de Risiko ze héich wier an dofir ass de Programm dann esou ëmgebaut ginn, dass mer elo, Bësse méi laang nach fueren den Owend an wéi gesot déi meescht Disziplinnen haut kënnen ënner Daach kréien. A puer Disziplinne ginn d'nächst Woch um INS an enger anerer Competitioun nogeholl. D'Athletinnen an Athleten awer, déi si frou, datt de Championnat iwwerhaapt konnt ofgehale ginn. Et ass natierlech ëmmer flott wann ee géint vill Leit lafe kann. Bon awer natierlech wann een méi al gëtt, da sinn ëmmer manner Leit déi do sinn an sinn awer och ëmmer also aus verschiddene Clibb lo aus ganz Lëtzebuerg, mee et kennt een sech awer also vum Training och puer mol awer och ëmmer vun den Competitiounen. Also ech kenne lo eischt déi meescht hei an dass dann awer ëmmer flott wann een déi sech da rëmgesäit an sech dann awer moosse kann. An dat souguer wann den Asaz net ganz reiwungslos verlaf ass wéi hei beim Hannah Kramer. Ganz gutt, ech sinn zefridde mat menger Course. Boah, et ass natierlech mega waarm am Moment. Mee fir de Rescht, jo, war et flott och mat den anere Meedercher ze lafen. Bei verschiddene leeft d'Saach trotz grousser Hëtzt souguer excellent. Hei spréngt elo den Emilio. Hien otemt déif duerch, konzentréiert sech, visualiséiert säi Sprong am Kapp, hëlt Ulaf, grouss Schrëtt an hie geet an d'Kéier, mécht se méi schnell, voilà, an ass locker driwwer. Wéi gesot, Ech war confiant, dass en do riwwer kënnt an et kann nëmme sou weider goen. An der leschter an der Kéier gees de e bëssen ze déif, gees e bëssen ze vill aus der Kraaft eraus. Dat heescht, probéier e bësse méi mat Elan eran, e bësse méi däi Momentum matzehuelen an dann fly high, ja? Let's go! Wie wëll grouss eraus, dee muss sech eben adaptéiere kënnen, vu speziellem Wäermetraining, wou mat iwwerhëtztem Kierper trainéiert gëtt, bis zu de klengen Tricken, wëssen si beim Celtic genee, wéi ee mat héijen Temperaturen ëmzegoen huet. Wa se trainéiere gaange sinn, lescht Woch si se moies um sechs oder siwe gaangen oder owes um ning. An dann och nach e bësse mat Äis geschafft, am Nacken e bësse mat Äis oder hei an d'Leeschten an e bëssen hei d'Kand, d'Gelenk mat Äis kann ee bësse schaffen. Vill drénken, 700 Milliliter eng hallef Stonn virdrun, also eng dräi Véierel Stonn bis eng hallef Stonn virdrun. Opgedeelt an och vill Natrium, dass dat sou mann wéi méiglech Leeschungsverlust dobäi erauskënnt. An och wann d'Saach net 100 Prozent no Wonsch verlaf ass, sou ass een dach frou gewiescht zu Dikrech an den Asaz ze kommen. Ass natierlech mega cool hei zu Dikrech, dass déi bescht Stadion natierlech, jo dass d'Späre sinn net immens hei. Mee soss ass cool, et gesäit ee Leit déi ee kennt. A jo, ech werfen zwar meeschtens net sou gutt hei zu Dikrech, et ass leider esou, mee jo, et ass awer cool. Mee normalerweis kommen d'Leit awer gären hei erop, well et eng flott Pist ass, eng Air-Couloirs-Pist. Dat heescht, mir kënnen och op de Courssen 200, 400 Meter kënne mer an Air-Couloire lafen.

Voilà, elo awer si mer um Enn vun dëser vollgepaakter Emissioun ukomm. Fir mech ass dës Sendung da wéi schonn uganks gesot och e bëssen e Schlusstréch. Duerfir wéilt ech Iech vun hei aus nach emol e grousse Merci fir Är Fidelitéit all déi Jore soen. Et huet mir op alle Fall immens Spaass gemaach mat Iech an wäert et natierlech och nach weiderhin. An ech hoffen dann och, dass Dir, eis weider trei bleift. Ech wënschen iech op alle Fall e ganz schéine Summer. Bis geschwënn nees. Äddi.
Fir den zwanzegsten Anniversaire vum Mudam sinn 12 Konschtwierker aus dem Musée d'Art moderne puer Méint laang op der Rees an den 12 Kantoner. Och zu Dikrech an der Aler Kierch kann een eent vun dëse Wierker nach bis den Oktober bewonneren, an zwar an der Soumaï Cehe Skulptur Vertige de la Vida, déi 2011 a Kollaboratioun mam Jean-Lou Majerus entstane war. Nach bis Enn September huet den Dikrecher Autosmusée d'Initiativ Kultur ouni Alter lancéiert. Den Entrée wéi och d'Visite guidée si gratis. Nom Besuch gëtt et Kaffi a Kuch. Bis an de September eran invitéieren de Syndicat d'Initiative an d'Stad Dikrech op eng Rei flott Summerconcerten am Stadzentrum. D'Detailer zu den eenzelne Concerte fannt Dir am Agenda op eiser Internetsäit. Den nächste Rendez-vous heifir ass de 25 Juli owes um 5 Auer. Nach bis de 26 Juli kënnt Dir verschidde flott Concerte vum renomméierte Forum International pour Flûte et Piano suivéieren. De ganze Programm vun der 38. Editioun fannt Dir um Internetsite www.forumflütepiano.com. D'Plage iwwerdeems bitt bis Mëtt August vill Spaass fir déi ganz Famill an och fir jiddereen, dee gär chillt a gutt Musek lauschtert. Hei fannt Dir de ganze Programm op der Facebook-Säit Plage zu Dikrich. Bis de 16 August ass awer och Summerkiermes zu Dikrech, déi Enn des Mounts op der Kluuster ufänkt. Den éischten August ass um Stadion der Rue Mäerten de Lafmeeting am Mémorial Benny Michel geplangt, deen zu Éieren vum fréi verstuerwene Celtic-Athlet ausgedroe gëtt. Ganz nei dëst Joer ass Ufank August den och d'Statue vum Vëlosummer, déi vu Welsdorf iwwer Schieren op Ettelbréck an duerch Angeldorf bis bei de Camping zu Dikrech féiert. Dësen Tour ass speziell ausgeriicht op Familljen mat ënnerwee Spillplazen an engem Minigolf. Am Kulturhaus iwwerdeems fänkt den éischten August eng Expo vun der däitscher Kënschtlerin Editha Pröpstler un. Wetterendige Wunderlinge bitt eng spannend Rees duerch ganz ënnerschiddlech Aarbechten, déi vu Faarfholzschnëtter iwwer Zeechnungen bis hin zu Skulpture reechen.